Jien nħobbhom ħafna l-annimali. Meta nikol il-laħam noqgħod naħseb jekk hux qed nagħmel sew. Imma jekk ma nikolx laħam, minn fejn ħa nġib il-proteini li għandi bżonn biex nikber?
Eh, meta wieħed jiddeċiedi li jmur fuq ikel veġetarjanu, eh, ħafna drabi eh, il-proteini li ħafna drabi ġej mill-laħam jista' jġibhom minn sorsi oħra ta' fosthom il-legumi, ta' fosthom il-bajt, ta' id-dairy products u affarijiet oħra illi mhumiex magħmulin mill-laħam. Ovvjament hemm wieħed irid jiddistingwi eh, bej wieħed jekk mhux jagħmel vegetarian diet jew inkella jagħmel eh, eh, dieta vegan ta' fejn ovvjament imbagħad dawn il-prodotti tad-dairy products u l-bajt ukoll jiġu eliminati wkoll. Ma s-sors f'dak il-każ ikun huma legumi fosthom hemm in-nuts tajjeb hemm parti mill-kelma legumi tajjeb u ovvjament hemm affarijiet oħra sorsi tajjeb illi għandhom il-proteini ġo fihom. Ħafna jaħsbu li dieta veġetarjana hija dieta li teskludi l-konsum tal-laħam tal-annimali, tjur u f'ċertu każijiet anke ħut. Jirriżulta iżda li hemm tipi differenti ta' dieti li kollha jaqgħu taħt il-kappa tad-dieta veġetarjana. Eħe, il-kelma, id-definizzjoni ta' veġetarjana ħafna drabi għandha ħafna definizzjonijiet differenti meta wieħed jgħid jiena qed niekol veġetarjan, wieħed irid jara jekk mhux qed jeskludi biss il-laħam u jinkludi hemmhekk id-dairy products u l-bajd u l-ħut, teqeb hemm minnhom jinkludu dairy products imma mhux il-ħut u vice versa. Ġifieri hemm ħafna dieti differenti tal-ikel veġetarjana. L-iktar l-estrem, tajjeb, tal-ikel veġetarjana huwa dak li ngħidulu vegan fejn wieħed jeskludi kompletament kull prodott illi ġej mill-annimal fosthom id-dairy products, il-ħut, Deheb u anki u anki l-bajd. Ġifieri dik hija l-iktar parti li hija estrema f'dik f'din id-dieta. Żgur illi l-ideali hu li min irid isegwi dieta veġetarjana jagħmel dan bi ħsieb u jfittex anke pariri tal-esperti ħalli b'hekk ikun iggwidat għall-ġid ta' saħħtu. Eħe, f'din id-dieta wieħed importanti li jagħmel evalwazzjoni għar-raġuni għalfejn wieħed qed isegwi din id-dieta. Tajjeb, ħafna drabi l-iktar tkun minħabba filosofija fuq il-biċċa xogħol ta' li jipproteġġu l-annimali jew feeling illi prodotti mill-annimali m'għandhomx jinqatlu. Tajjeb, hemm sezzjoni ta' nies, tajjeb persentaġġ ta' nies illi jagħmluha minħabba l-effett tas-saħħa tajjeb fuqhom. Il-parir li nagħti huwa illi wieħed jagħmel evalwazzjoni tajjeb ta' dawn il-proteini ta' ċertu vitamini u minerali li jkunu neqsin ħafna drabi għax mil-laħam dawn jittieħdu b'ammont ikbar, fosthom il-vitamina B12 u l-ħadid, u wieħed jara li s-sorsi li qed jieħdu minnhom għandhom għandhom biżżejjed minn dawn il-minerali u vitamini. Wieħed meta qed jiekol tajjeb fl-ikla veġetarjana, importanti li jara wkoll minerali oħra li jkunu neqsin bħall-kalċjum u affarijiet oħra illi jista' jkun mhux qegħdin biżżejjed meta qed isegwu din id-dieta. Kif għadna qabel importanti li wieħed jagħmel distinzjoni u jara x'tip ta' ikel veġetarjan qed tagħmel, x'jekk ovvjament id-dairy products jew il-bajd jew affarijiet oħra qed jittieħdu, hemmhekk ma jkun hemmx daqshekk problema għax ħafna drabi l-bajd pereżempju jagħti dawk il-proteini essenzjali fid-dieta tagħna kollha. Imma jekk mhux hemmhekk ma jkunux qegħdin hemmhekk, dawn il-proteini jridu jittieħdu minn legumi, minn nuts, minn affarijiet oħra fid-dieta u wieħed irid joqgħod attent ukoll x'sorsi qed juża u qed jinkludi fid-dieta tiegħu. Bħala alternattiva għal-laħam, nisimgħu ħafna bl-importanza tal-legumi. Però jista' jkun li ma tantx hemm għarfien dwar l-użu tagħhom. Eħe, legumi huwa grupp ta' ekel importanti ħafna, ġo fihom insibu sors tajjeb ta' proteini, Insibu wkoll sors tajjeb ta' ċertu vitamini u minerali u wkoll dan is-soluble fiber li ħafna drabi huwa importanti fid-dieta tagħna. Fil-fatt, mir-riċerka li saret, dawn il-legumi apparti wkoll li jagħtu wkoll sens ta' li wieħed xeba' tajjeb minnhom għax huma sors tajjeb ta' proteini, wieħed jinstiga wkoll parti minn healthy eating li jiġu inkludi inklużi iktar fid-dieta tagħna. Fosthom tajjeb huma versatili biex wieħed jagħmel sopop tajjeb bihom, imma anki wkoll jagħmel Hemm ħafna akliet diversi. Kif nafu l-familja tal-legumi hija varjata ħafna, tajjeb hemm fosthom hemm in-nuts, tajjeb hemm il-piżelli, hemm kull tip ta' ta' beans tajjeb li jeżisti, u għalhekk huwa importanti li wieħed meta jvarja ħajvarja t-togħma tajjeb ħajvarja wkoll ir-riċetta li jkun qed jagħmel u għalhekk il-konnessjoni bejn il-legumi u s-saħħa hija xi ħaġa pożittivi u li ninstigawha biex wieħed ikun jista' jżidha iktar fl-ikel tiegħu.
Tikka aktar dwar saħħtek. Qatt ħsibt dwar għaliex hu mportanti l-iskeletru? Kieku l-bniedem m'għandux l-għadam, kieku jkun biss taħlita ta' muskoli, organi u passaġġi tad-demm. L-iskeletru jagħti l-forma lill-ġisem, kif ukoll jgħin lill-bniedem iżomm bil-wieqfa. Flimkien mal-muskoli, l-iskeletru jgħin fil-movimenti kollha ta' ġisimna. Fejn għandna l-ġogi, grupp ta' għadam huwa magħqud flimkien. Ħalli b'hekk, bis-saħħa tal-ligamenti u tat-tendons, inkunu nistgħu niċċaqalqu. L-iskeletru joffri wkoll protezzjoni għall-organi prinċipali tal-ġisem. Per eżempju, l-għadma ta' rasna tipproteġi l-moħħ, filwaqt li l-kustilji jipproteġu l-qalb u l-pulmuni fost l-oħrajn. Barra minn dan kollu fl-għadam jiġu prodotti wkoll iċ-ċelloli tad-demm. B'hekk, huwa importanti li nieħdu ħsieb l-għadam billi nikkunsmaw dieta ta' prodotti bil-kalċju u nagħmlu wkoll l-eżerċizzju. Tikka aktar dwar saħħtek għada.